seventy years yes biribi paa wɔ w'abrabɔ ma nka wonya nka wɔbɛsesa
papa yɛ papa yɛ ɔbɔsiki sɛ meyɛ nipa dɛ sɛ ni papa no ka wonya ka wonya biem menyɛ ɔbɔsiki no sɛ bible se nhyira ma nhyira wɔ ɔma mu kyɛ ɔgyeɛ mayɛ nipa papa akyɛ me ma brabɔ how

nigeria baa soɔ no wɔn nyinaa obiara yɛ adada mpɛ sɛ mkɔ nigeria ma sɔpɔtɔ na ɔkɔ ɔwɔ ha no afrɛ dada sei ne seisei mu ano aba mhm. dada manya connection bi seisei na ma sɔpɔtɔ na wasɔpɔtɔ no na ɔkɔ ɔkɔ fam na ɔkɔ wɔn kɔ yɛ aso na afa wow so ɛsoso. Menhunu nnipa bi a wayɛ da akyerɛ biribi sɛ sei ɔyɛ ama me. Wɔn a wɔyɛ wɔn papa nyinaa baako kura ni hɔ a. Dabi dabi dabi deɛ ɛfa de sɛ ɔyɛ bɛduru a ɔno fi sɛ me saa yɛ big wɔ ha. Na sɛ woyɛ big.
Ɛha nti saa big ni nti no ɔnyɛ dɛ. Ɔmɔ ahwee. Ɔmɔ ahwee.
Ɛsɛ ɛpo kura ne nsuo tɔ ɛ. Nsuo ɛtɔ gum.
Nipa bebree obu ɔkɔ awɔ pɛ madwin kɛkɛ. obu a metu me ɔba bɛbusa me papa sɛ na wofa so a wo manage wo band no sɛ woyɛ ayɛ sɛ ndeɛndeɛndeɛ pɛ sɛ mewura music no mu na ɛte sɛ na makyerɛ nnipa bebree na makyerɛ wɔ m
ne nyina obi anyi wayɛ nti ka wonya nka papapaa deɛ deɛ nka meyɛ bio ne nneɛma papa dɛn so na wote aseɛ wonya ka wobɛyɛ ka wabrabɔ ho oh, sɛsiaa deɛ mm. Eh, m'abrabɔ no deɛ memfa ne sɛ sɛ mewɔ nneɛma bi te sɛ eh, adwuma a yɛte faako mhm. ne yɛyɛ mm. ɛno menim sɛ ɛbɛku me saa nti mansadi saa deɛ no ampɛ bi da sɛ wobɛbue established company a da bia wote ho na wɔhwɛ no mete ho na mehwɛ no before na wofo sɛ ɛbɛku me nti woamfa sika ayɛ establishayɛ saa nneɛma permanent company bi
nti na meme firi sɛ da bia sɛ mekɔyɛ ahoɔden dwuma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a bɛtɛ aboa me wɔ saa deɛ no ho mm. bɛtɛ na deɛ nka menya nka mɛho me kakra because ɛsei no even atɔ ate no ɛyɛ me den adeɛ nti sɛ mabrɛ wabrɛ acting acting mabrɛ na ɛdɛn na wowo se yɛmfa acting mmɔ bra acting yɛ adwuma fon deɛ nti a meka sɛ yɛmfa mmɔ bra sɛ wɔn ma wɔn di m'anim no a mene wɔn yɛ fɛs no tetefoɔ no mɛtumi abobɔ bi di obie ne hɔ yɛyie ee dada santos ɔbɔ asiki obie ne hɔ a

because wo bɛ gyina platform na ɛni mu a. ti wo time na ɔmo na ɔmo yɛ act ne singing wo bɛ ka yi bi.
oh eh, nipa bebree hmm. sɛ eh, wei eh, wei kura de mi de wei yɛ example a ɛɛ santo. santo ɛɛ sani ɔto nyum ɔto nyum sanso act. ɔni akwabo ato nyum da ɛwɔ record apawa so. saa yes. the late santos ɛni akwabo ɛwɔ ɛwɔ nyum. yes. oh i see.
ɛnyum bi yɛ fɛ no onue onue onue kɛ pɛ adwuma yɛ. gya me ho nkɔnkɔn sɛ awudie
ɔwom santo ɔto ɛnwom recording first na wankasa wɔyɛ performance aso yɛ actor yes nti wontumi ntoa wontumi acte wontumi acte but saa nkɔfoɔ no nyina na obi a ne wɔtumi bɔ bra no ɛnyɛ mmaa asɛm na nsa nom ɛnyɛ mmaa asɛm mmaa asɛm no deɛ memfa n sɛ ɛberɛ a na yɛ acte ɛwɔ concert mu no mm. na wobɛ acte a sɛ mmaa no koraa nsɔpɔto a wo pay no nso. mɛwɔ how. sɛ pay no nyɛ. nti mmaa no sɔpɔto wɔ dɛ ho. ɛnyɛ sikasɛm.
mmaa no tua.
wɔn na na tua.
na yɛ sɛ dɔnso nya hɔn adwuma. during our time no deɛ mmaa na na hwɛ yɛ. mumu time na mmaa na hwɛ.
wɔbɔ banda. na ahwɛ superstars. ɔbaa na bɛhwɛ o.
na hwɛ stars. yes.
saa.
ɔna ɔbɛyɛ aduane ama wo fii ɔbɛyɛ obi biara ama wo enti sɛ wote takorade sɛ dɛ mmanagyi takorade yi woanya sugar mɔmia ɔbɛhwɛ wo a you can stay nti ɔbɔ siki yɛhwɛ na age group of mmaa bɛyɛ ne na wopɛ paa age group. oh mi mi sua no. ọmọ mi yẹ mpanyinfo kyẹn o.
mi sua no deɛ na mi pɛ mpanyinfo. sugar mummies.
yes. tí wọ́n sọ wàá rí bẹ́yẹ sẹ́yìn wàá rí bẹ́yẹ sẹ́yìn. oh ẹ̀ họ́ nomu no. n tún mi ka bẹ́ẹ̀ three thousand. dabi dabi ɛno yɛ total ne nyinaa ebesi yɛ di mi duru tu. etu eh, wɔ records wɔ.
Eh, mi duru hɔ de ma sɔpo. wúdu three thousand na ɔsɔpo yɛ ɛna ma sɔpo sɛ mi nye bi.
first fitu nkɔ mi yɛ na ɔtwɛ ɔtwɛ na mi twɛ ɔtwɛ ntumu ni mo bi adi ebi ɔdi awɔ ebi ɔti. mi mi tɛm bi a ya mi. bukki de kura ɔrɔ.
ya aha wei yɛ ɛ eh, latest way akyɛ sɛ wei kura adi afei na afei na ma hyɛ ase edi. edi yɛ telephone number si diɛ ɔbɛ sisi faso yɛ adiɛ bɛ fɛkyɛ wɛ ma fɛkyɛ fɛkyɛ ɔbɛ ɔbɛ fɛkyɛ wa ha ɔbɛ fɛkyɛ adiɛ wɛ. so eti obiara sɛ odi ne o nɔmba obi biara. eti ɛmɛ a w'awi ɔmo nyinaa no. yes ɔmo di ɔmo nɔmba.
ɛni bɛbi ɔmo tiɛ baako su diɛ. bakuro su documents no bakuro su wei diɛ wei kura diɛ nfa nsɛ bɛyɛ. ɛɛ two thousand and four hɔ ba no. ɛnso record book ni. aha ya mi yɛ yɛ oh, bia mi yɛ gu hɔ.
nti ɛmaa ne nyinaa wowie a wotwerɛ. metwerɛ metwerɛ biribi biara mi yɛ biara no. ɛmba ɛmba ɛmba pɛ dodoɔ no o bɔ esike aboa o.
in some way. in some way sɛ kyɛkyɛm yɛ nti. sɛ Ɛnɛ me ɔbaa ntumi mmum kwasea. Adɛn nti? Me ni broken heart biara da hɔ. Wo broken heart nkye wo da? Dabi dabi dabi.
Ebi a nkye wo da? Ah ah ah. ah. A wopɛ sɛ ɔka sɛ woba taadi taadi yɛ gɛs obi a nkye obi a nkye ɔka no. Na hɔ me ware.
Wo ware wɔ taadi.
Me ware firi hɔ de ne baa ha na ofiri Elmina. Dada Santos. Me de ne bɛtena kurom ha seven years. ɛna awa no guyɛ.
awadeɛ no guyɛ. nna kyɛ sɛ dɛ sɛ te yɛhwɛ mpo adeɛ a ɛɛ legal nyɛ mma mmienu pɛ na waware ɔmo. o dabi sɛ ɛɛ ɔbaa deɛ. this is the legend corner. metumi pie.
Mhm. ebi atere mansi na mbɛɛ fie. mo mbaɛ mo tɔ nti mɛba no yes deɛ nama mi mi deɛ no yɛ nwanwa no sɛ sɛ bi a mefa ɛɛ. wei ebi a kofi sami abirekyi sami kofi mhm. kofi sami mhm. ɛna mɛ fa no na ma fa f maika ɛkɔ amaika no mu papa ɛkɔ maika mu papa yes ha na ma fa no so ɔhu na bi a ma fa kwabra yɛ bo a kk's number two kk's number two madam funu no ɔno wɔwɔ wei kura sisi yɛ wɔwɔ ɔyɛ ɔhene ɛwɔ ɛɛ wasa kuropɔn okay nti ma fa ban bɛɛ five. so ahu na mede kɔ tẹ. tẹ ne bibi wɔ wɔn nsam.
ɛno na meka sɛ no deɛ na mi gyina me nan so meyɛ mmeranteɛ no ti mefa ban five no a mhm, mhm. mefiri ɛɛ eh, meekɔ no na ɛɛ eh, me nkoraa no bi di bi nam nti bi wɔ nom a me ne kaa wei ɛɛbɛwie a yɛawie bi a forty days ne yɛkɔ ɛyɛ a yɛawie no mɛhyia mhm. kaa baako na masi ayi mi baag akɔ saa kaa no mu. Ebo nsiki.
Me ma fie.
Wɔbɔ brɛ o.
Nti bi a six months. Na wɔn bɛ fie.
Me ma fie nti maa ne ntumi ntena ntwɛn me na wɔn bu afunu wɔn kɔ fie wɔn kɔ mu kurom. Ah, saa na ɛkɔ yɛyɛ.
Yes. Wɔn ni ɔtwɛn ho ho no. Aha nti mi yi ma adwene sɛ me nware biw. Ba ɔbɛ wi wɔn saa. Nti me me ne wɔn ɛbɛ wo rɔfrɔf. Wo ne wɔn bɛ wɛ dɛn.
rough rough sɛ because. owó siki wosow ne mmaa na wo dɛ rough rough. aa ah, sɛ ɛɛ o o bɛ ka kyɛm sɛ o nyi mu a na ma ka kyɛw sɛ wo. na sɛ nyɛ wo deɛ.
dabi ah na sɛ mi ni wo nenam mi ni wɔn kɔ trɛk no o. wọn n'o throughout. ɛɛ eh, mi ni ebi kɔ obi ɛti fie no na obi so di m'akyi. na o kɔ hɔ nso o so nkɔfɛ bi wɔ hɔ. yɛduru kurom hɔ a asɛ ɔyi deɛ ɔbɛda wei no ɔbɛwobɛkɔ abɔntene nti wobɛkɔ abɔntene na ɔkɔtwa bi aba kuntumɔ no abaso kuntumɔ ɛne kuntumɔ wowie a na waba abɛda ɔbɛsiki wosisi mu ɔde hɔ oh dabi na ɛyɛ kyɛ sɛ sɛ adeɛ bi yɛ sɛ wɔ hɔ bi na woyɛ a ɔho ayɛ sɛ wobɔ football na tam bia wonya maakye bɔ ahoɔden yɛ dɛn ɛba ma wobɔbɔ ɛna kyɛ sɛ meyɛhwɛ a wo mmaa pɛ no ma wɔ ahoɔden Yeah, me a striker ankasa. We a striker. Yes.
The more wo for tasting. Yes. The more ho de ne control. Nti sɛ wo sisi ya o ya ne la la bi sa no. Ɛna na se ma yɛ mmerɛ.
Mi ni abi mi. Mi gyina so ana adwo.
Aha mi ni saa deɛ. Sese ase wo gyina wo na so.
Mi gyina mi na so bɛti.
Still. Sese no ma ka ntam ɔbɛ bi amino wɔ one. Eti sɛ mi kɔn dɔ sɛ mi kɔ.
Macha. Bɛɛ tiri a. Mɛ se mi su ladies three. Wo ni baako nkotu ni baako kɔtu. Dabi dabi dabi yɛ nyɛ ni saa.